Daşynda gylmak gowy zat, içinde gylanyň menen haram iş etdiň, günä iş etdiň diýip bolmaz. Kädi gyşyň gününe gyn bolýa, girip çykyp durmak diýip aýdýaler. Oham, bismillah aýdyp bilmeýäň da onda, hammama girmäkäň aýtmaly. Bir wagt girmäkäň aýtmadyk bolsaň, içerik giripsiň, daşaryk gir çykmaň gyn, ýa myhmanyda, ýa her zat bolsun, içinde aýtmaly, içiňden aýtmaly. Hammamyň içinde diliňe getirmeli däl. Ýa eginbaşdan çykarygly wagtyň diliňe getirmeli däl, ony ýüregiňden aýtmaly bolýar. Oňam deslap, bedeniňden nejasat degen bolsa aýyrmaly. Ondan soň dehret kylmaly. Şi dehret, şu esl dehret-ha. Şi dehret kylýaňda üstünden gusl etjek, şoň menen namaz okybermeli. Özbaşyna namazdan çürim dehret kylmalymyka diýmeli däl. Ine bedeniňden nejasaty aýyrdyň, dähret gylýaň, aýagyň näme? Şimahalky hammamlaba, legeniň içinde suwat şaňa heý akyp barýa. Aýagyň şomuga ýuwsaň-da bolar, soňra ýuwsaň-da bolar. Kän ulamalar aýdýa soňra ýuwmak gowudyr. Näme sen suwa düşeňde ýene aýagyňa gaşyn akjakda hafala. Be her hal. Bedeniňdäki nejasaty aýyrdyň, dähret gylýaň. Aýagyň ýuwmany. Ondan soň kelläňe üç gezek Duş akyp du, onda-da üç raýat et, goý sünnetiň bitsin. Ýogsa zol eteginde durarsyň, heý, aýrylma diý, sünnet bitmedimika diýip. Üç gezek etegine girip-çykyp, sagyňa-da üç, soluňa-da üç. Ine, külli bedeniň. Ahyrynda-da bir topar ulamalar aýdýar, we bir topar ulamalar-da aýdýar, pygambarymyz aýdýar diýip. O-da näme? Gusl edip bolaňda aýagyňy sowuk suwa ýuwsaň, ol okan dertlere dermandyr diýip aýdýar. Ine, guslyň gysgajyk tertibi, Hatmen zehiniňizde soraglar bardyr, medreseden soň hem ulamalardan soraberersiňiz. Men häzir yzyna aýdyljak bir meseleler bar. Ine bir sadaja tertibi boldy. Emma ulakan bir mesele, gusly gijä goýmak näme? Gusul wajyp bolupdyr. Hala bir ýerde myhman ýa myhman däl? Agşam ertir çeli wagty barmy? Ta'hir-u gusl, gusly gijä goýmak. Gijä goýsa-da musulman adam narahat-da. Ýa gije yny haram ýatypdyr, gusuldan önçäk suwsaýa, suw içmeli bolýa. Ýa bir gazadan, ýa bir bismillah diýjek, alhamdulillah diýjek, ýa zenana oglunu emdirjek, göreýliň näme meseleler bar. An Ibni Umar razyýallahu anhuma Dört däne pygambaryň hadysyny okyp bereýin, yhlas bilen gulak asyň, howsele bilen gulak asyň, men-de howsele bilen okaýaýyn, şony beter bir mubarek görjüňle. Hezreti Omaryň ogly pygambarymyzdan sorapdyr. Eýenamu ahaduna we huwe junub? Ýa Resulallah, ini haram bolup ýatsak ejazymy bolarmy? diýipdir. Gâle sallallahu aleýhi we sellem, Naam, we ýetewazzaû in şâe. Rawâhu Ibnu Huzeýme we Ibnu Habban. Pygamberimiz aýdypdyr, Işgäl ýok diýipdir. Iýin haram ýatanyň menen günäkär bolmaýaň diýipdir. Şo durşuna ýatybermeli diýipdir. Ýöne dehret kylsa gowy zat diýipdir. Ýagny bir adama gusl wajyp. Ýatjak bolýa, elini ýuw, synja gitýä, eli ýüzini ýuwýa, agzy burny çakýa, dehret kylýada. Edil namaz okyjak ýaly. Şony dährek gusluň ýarysydyr diýipdir. Dährek kylyp ýatsaň beter gowy bolar diýipdir. Iniň oň menen päk bolmaýa. Ýöne pygambarymyzyň özi käde gusl wäjip bolanda dährek kylyp ýatýanmyş. Ine bir gürrüň. Ikilenji. Suilet Aişa radyýallahu anha, Akana sallallahu aleýhi we sellem ýagtasil qabla en ýanama, em ýanamu qabla en ýagtasil? Enemiz hezreti Aişadan sorapdyrlar. Pygambarymyzyň özi näme etýärdi diýipdirler.

Onda enemiz hezreti Aişe aýdypdyr, Pygambarymyz hemmesini ederdi diýipdir. Käde ýatardy, ukusyny alandan soňram gusl ederdi diýipdir. Käde gusl edip ohem uka giderdi diýipdir. Ine islamyýetde hut Resulullah aleýhissalatu wesselamyň özüniň edýän işinden yzyny göreýliň. Ahyrynda netijesini-de hyzmatyňyza ýetirerin. Hezreti Omaryň ogly aýdýar, Bir adam ini haram bolsa we ýatjak bolsa, Gasala farjahu we kaffeyh we mazmaza westanşak we gasala wejhahu we ziraih, ahrajahu Tahawi. Hezreti Omaryň ogly aýdýar, Bir adam ini haram bolup, Gusl etmäge-de ýaltanyp ýatjak bolsa, elini ýuwsa, agzy-burnuny çaýkasa, ýüzüni ýuwsa, elini-de tirsegi bile ýuwsa, aýagyny ýuwman ýatsa-da bolar diýipdir. Ine, bi-de öňe, oňa görä ýene ýeňlidi hökmi. Ahun hökmi ýeňliltmäýli diýip, özümizden bir gürrüň aýtmaýly. Men pykambarymyzdan aýdyp otyryn-a bu gürrüňleri. Ýa siz baryp birine eşitdireňizde, Näme ahun ony ýeňildipdir diýip ahunyň elindemi ony ýeňilder ýaly? Ahun özüm aýdýan, galat ederin men özümden bir zat aýdaryn. Resulyllaň sözüni aýdyp otyn. Tarap alym bolsa ahun bolsa şiz zeft bolan zadyň gürrüňi özüni eşitdiriň. Ýok ahun alym dä bolsada özüňizden aýdyň pyhambarymyzyň ýagdaýlaryny. Ahyrynda-da netijesini aýdaryn. Näme ýeňiltipdir diýer ýanak, şerigatyň gürrüňi ahyrynda. Men Resulullahyň eden işlerinden aýdyp otyryn. Ine, bu bir näme boldy? Öňkä görä ýeňilräk boldy. Aýagyňy ýuwmany, el-ýüzüňi ýuwup, agzy-burnuňy çaýkap ýatsaň-da boljak boldy. Emma ahyrkysy, An Aişa razyýallahu anha, Rowahu ashabus-sunan, Ähli sünnetiň tamam kitaplarynda bar. Göreýli näme? Enne Rasulallah sallallahu aleýhi we sellem kana yanamu we huwa junup we la yamassu ma'an. Enemiz Hezreti Aişe aýdýar, Käde Peýgamberimize gusl wajyp bolardy, elini, agzy-burnuny çaýkaman, eline suw alman şo durşuna ýatýan wagtyda bolardy diýýär. Hiç eline suw alman, agzy-burun çaýkaman şo dyşyna ýatýan wagty-da bolardy diýýär. Emma Abu Hanifäň bir şägirdi bar. Mezhep başymyz Abu Hanifäň şägirdi Imam Muhammet Şeýbany. Ol bir zat ýazypdyr. Äsar diýýän kitabynda. La be'se iza asaba ar-rajul ahlahu en ýanama qabla en ýagtasil aw ýatawazza we huwa gawlu Abi Hanife. Bir adama gusl wajyp bolsa, Gusl etmäni, dehret kylmany şo durşuna ýatsa günäkär diýip bolmaz diýipdir. Ustadym Äbu Hanife şeý diýerdi diýipdir. Şeýle ýazypdyr. Näme pygambarymyzdan şu rowaýatlary görüp bize şu hokmy geçiripdir. Bir adama gusl wajyp bolsa, gusl etmäni, dehret kylmany şo durşuna ýatsa günäkär bolmaz diýipdir. Ustadym Äbu Hanife şeý diýerdi diýipdir. Pygambaryň şo sözlerinden çykar. Hop biz näme netije almalyndy? Netijesi belli dört ýol boldy. Iň bihterin ýoly gusl edip ýatmak. Ikilenjisi oňa görä ýeňilräk dehret kylyp ýatmak. Ini haram adam, gusl wajyp bolan adam dehret kylyp ýatýar. Ýok, üçülenji dehret gylýa aýagyn ýuwmany ýöne. El ýüzün ýuwup agzy burny çaýkap elini ýuwup ýatýa aýagyn ýuwmany. Dördülenjisi şo dyşyna ýatsada günähkar diýip bolmaýa. Şony pygamberimiz aleýhissalatu wessalamyň özi käde şeýtýänmiş. Ynha, näme diýip şeýtýänmiş gowsy gusl etmekde bolsa ummatyna dogurdygyny belli eder ýaly. Rahmatal lil aleminna Muhammet Resulullah, aleýhissalatu wesselam, Hijr edeniň menen günäkär bolmaýaň diýdigi-da. Onda in haram adam tä bir namazyň wagtyna çeli ejaza boldy. Ýatsydan soň ertir namaza çeli ejazasy bar. Namaz wagty geçýänçä eja, namaz wagty girýänçä ejaza bar in haram ýatmaga. Hop, gije bir zat turýar, içjek bolýar-da.

Sahyh hadys Pygamberimiz ine Fykh-y Hanefide şy hadysdan çykaryp aýdýa, Bir ini haram adam iýjek bolsa, içjek bolsa, elini ýuwup, agzyny çaýkap iýibermeli. Ondan çyym ulamalar aýdýa, Bir zenana ogluny emdirip duran bolsa, çagasyny emdirip duran bolsa, emdirjek bolsa, ini haram bolsa, gowy zat gusl etmek. Ýok gusl etmäne ýa wagt ýok, ýa gyn, ýa ýaltanýa, göwsüni ýuwup emdiramaly diýip aýdýa.